Papila ra Paulo eka va le Filipiya. Vafilipiya ku avanyisa ko sungula. Mina Paulo nandza wa Kriste Yesu na Timotiya nandzakulorhi hi tsalela vahlawuriwa va Xikwembu hinkwavo lava tshamaka eFilipiya, lava nga va ka Kriste Yesu, swin'we ni vafambisi va kereke ni vapfuni, hi ri, Tintswalo ni ku rhula a swi ve na n'wina, swi huma eka Xikwembu Tata wa hina, ni le ka Hosi Yesu Kreste. Ndzi khensa Xikwembu xa mina minkarhi hinkwayo loko ndzi mi anakanya. Nkarhi wun'wana ni wun'wana loko ndzi mi khongelela n'wina hinkwenu, ndzi khongela hi ku tsaka, hikwalaho ka ndlela leyi mi ndzi pfuneke ha yona entirhweni wa evhangeli, ku sukela siku ro sungula ku fikela namuntlha. Ndzi ni ku tshemba swinene leswaku Xikwembu lexi sunguleke ntirho lowo saseka lowu exikarhi ka n'wina, xi ta wu yisa emahlweni ku fikela makumu ka wona, hi siku ra Kriste Yesu. Hikokwalaho, ndzi kuma swi ndzi lulamele ku titwa hi ndlela leyi ehenhla ka n'wina hinkwenu, hikuva mi le mbilwini ya mina. Sweswi ndzi nga ekhotsweni ku fana ni loko ndza ha tshunxekile ku lwela ni ku tiyisa evhangeli. Kutani n'wina hinkwenu mi averiwa kateko wun'we na mina. Xikwembu i mbhoni ya mina leswaku ndzi lava ngopfu ku va na n'wina hinkwenu, hi ku navela loku humaka eka Kriste Yesu, Xikhongelo xa mina hi lexi. Ndzi khongela leswaku rirhandzu ra n'wina ri ya mahlweni ri kula masiku hinkwawo, ri va ni vutivi ni ku twisisa loku hetisekeke. Mi ta kota ku hlawula leswi nga swinene ku tlula swin'wana. Hi mukhuva wolowo mi ta va lava tengeke, mi nga ha ri na nandzu ku fikela esikwini ra Kreste. Vutomi bya n'wina byi ta tala hi mihandzu ya leswo lulama. leyi tisiwaka ha Yesu Kreste leswaku Xikwembu xi dzunisiwa ni ku twarisiwa ha swona. Ndzi lava leswaku mi tiva leswi, vamakwerhu. Leswi ndzi humeleleke swi pfunile ku yisa evhangeli emahlweni hakunene. Swi fike laha valanguteri hinkwavo va yindlu ya vuhosi ni lavan'wana hinkwavo va swi voneke leswaku ndzi le khotsweni hikwalaho ka Kreste. Ku bohiwa ka mina ekhotsweni ku endlile leswaku vamakwerhu lavo tala va veka ku tshemba ka vona eka Hosi. Va engeta va kanya timbilu ku vula rito va nga chavi nchumu. Van'wana hakunene va twarisa Kreste hi moya wa mavondzo ni vutswaka, kambe van'wana va swi endla hi timbilu leti baseke. Vona lava va endla hi ku ndzi rhandza. Hi ku tiva leswaku Xikwembu xi ndzi nyikile ntirho wo lwela evhangeli, kambe lavan'wana va twarisa Kreste hi moya wa ku phikisana, swi nga humi etimbilwini ta vona, va anakanya leswaku va nga engetela ku ndzi xanisa, leswi ndza ha riki ekhotsweni. A swi na mhaka sweswo, hi tindlela leti hinkwato, hambi ku ri hi ku kanganyisa, hambi ku ri hi ntiyiso, Kreste wa twarisiwa, kutani hi swona leswi ndzi tsakisaka, mina ndza ha to tsaka ha swona, hi ku tiva leswaku leswi hinkwaswo swi ta pfuna leswaku ndzi tshunxiwa hikwalaho ka mikhongelo ya n'wina ni ku seketeriwa hi moya wa Yesu Kreste. Ku langutela ka mina ni ku tshemba ka mina hileswaku a ndzi nga khomiwi hi tingana ni swintsanana, kambe hi ku tiya ka mina ndzi nga chavi nchumu, Sweswi ku kota mikarhi hinkwayo, ndzi ta twarisa vukulu bya Kreste emirini wa mina, hambi hi ku hanya ka mina, hambi hi ku fa ka mina. Hikuva eka mina, ku hanya i Kreste, ni ku fa i ku vuyeriwa. Loko swi fanele leswaku ndzi hanya la misaveni, eka mina swi ta ndzi pfuna ku tirha leswi vekaka mihandzu, kambe lexi ndzi fanelaka ku hlawula xona, a ndzi tivi leswaku hi xihi. Ndzi susumetiwa hala ni hala. Ku navela ka mina i ku rhurha ndzi ya tshama na Kreste, hikuva hi swona leswi sasekeke ngopfu. Kambe hikwalaho ka n'wina, leswi antswaka hi loko ndzi ya emahlweni ndzi hanya la misaveni. Hi ku kholwa swinene mhaka leyi, ndzi tiva leswaku ndzi ta xona n'wina ni ku heta masiku ndzi ri na n'wina hinkwenu leswaku ndzi mi pfuna ku ya emahlweni mi ri karhi mi tsaka eku pfumeleni. Hikokwalaho, Loko ndzi tlhela ndzi ta ku ta tshama na n'wina, mi ta kota ku tidzunisa ha Yesu Kreste ku tlula ni khale hikwalaho ka mina. Ntsena, mahanyelo ya n'wina ma fanela ku fambelana na evhangeli ya Kreste, leswaku hambi ndzi ta ku ta mi vona, hambi ndzi nga ti, ndzi ta twa leswaku ma ha yimile mi tiyile emoyeni wun'we, mi lwa swin'we hi mbilu yin'we, mi lwela ku pfumela loku tisiwaka hi evhangeli. Naswona mi nga chavisiwi ni kutsongo hi lava lwaka na n'wina. Hi ndlela leyi va ta swi vona leswaku va tsandzeka, ni leswaku n'wina ma hlula, kutani sweswo swi huma eka Xikwembu. Hikuva mi nyikiwile nkateko wo tirhela Kreste, ku nga ri ntsena hi leswi mi pfumeleke eka yena, kambe hi leswi mi xanisekaka hikwalaho ka yena. Sweswi, N'wina na mina hi lwa nyimpi yin'we leyi mi ndzi voneke ndzi lwa yona, leyi mi twaka leswaku ndza ha lwa yona ni sweswi.